Aethon ni at wasanaeth Ambulance Cymru a dweud, 'Beth am i ni weithio gyda'n gilydd, a a beth allwn ni ei wneud i leddfu'r pwysau sydd arnoch chi? Fel Bwrdd Iechyd, i ni'n cydnabod bod ein hadrannau damweiniau a'n achosion brys a'n gwasanaethau ambiwlans dan bwysau cynyddol. Felly, fel cynigwyr cymunedol, wnaethon ni ofyn i ni'n hunain beth y gallwn ni wneud i geisio gwella hynny. Daeth y Ganolfan Lliwio Clinigol i rym y llynedd, a dyna pryd y dechreuais i ymwneud â'r prosiect. Dechreuon ni drwy edrych ar y cleifion hynny yn ein hadrannau achosion brys, a cheisio nodi'r rhai a fydde'n addas i ni eu rheoli o bell dros y ffôn. Er bod ni wedi cael llwyddiant mawr gyda ni, o'n i'n timlo y gallen ni wneud mwy na chael meddyg teulu yn ein canolfan alwade y bob dydd.
Felly, beth yw'ch rôl chi yn Inter Dewi? Ar hyn o bryd, mae dau feddyg teulu da ni yn gweithio yn y ganolfan lliwio clinigol bob dydd. Mae un meddyg wedi leoli yn ein canolfan alwade a mae'r llall yn feddyg teithiol mewn car gyda'r holl offer angenrheidiol i ymweld â chartrefi nad yw nhw o bosib yn gallu dod i'n gweld ni. Ar ôl ein treial cychwynnol gyda'n adrannau achosion brys, wnaethon ni benderfynu y byddai'n syniad da y petai'n cartrefi nyrsio lleol yn gallu codi'r ffôn a chysylltu â ni. Wnaethon ni gysylltu â nhw a dweud, os oes gennych chi gleifion y byddech chi, chimod, fel arfer yn ffonio ambulance ar eu cyfer, ac ar yr amod na'r oes bygythiad uniongyrchol i fywyd y cleifion hynny. Wel, yn lle ffonio 999, beth am roi galwad i ni yn y Ganolfan Lliwio i weld os oes rhywbeth i ni gallu neud i helpu? I ni gallu brysbennu'r cleifion hynny dros y ffôn, a, anaml iawn, bydden ni'n mynd allan i weld y cleifion a'n ceisio eu cadw yn eu cartrefi gofal yn llwyddiannus, yn y lle maen nhw eisiau bod a, chimod, lle mae teuluoedd nhw eisiau iddyn nhw fod. Achos bod ni'n adnabod y cleifion hyn, y, y cleifion oedrannus, bregus yma, e, pan fydden nhw'n cyrraedd yr ysbyty, mae'n anodd iawn gallu rhoi triniaeth iddyn nhw, a, a'u dychwelyd nhw adref ar yr un diwrnod. E, Yn aml iawn, maen nhw'n mynd i'r ysbyty a'n aros yna am gyfnod hir. A dyw hynny ddim yn dda i iechyd yn gyffredinol. Ac erbyn iddyn nhw ddychwelyd gytre, mae iechyd llinell Sylfaen yn llawer is nag y byddaf fel arfer, a mae 'di dirywio o ganlyniad i arosiad hir er gwaetha' popeth ry'n ni'n ceisio ei wneud iddyn nhw yn yr ysbyty. Aethoch chi sôn yn amlwg am yr effaith ar y gwasanaeth ambiwlans, a y'ch chi wedi gweithio ar y cyd ag Ymwrddydolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Allwch chi ddweud ychydig wrthyn ni am eu rôl nhw a, a pham ei bod yn mor bwysig eu bod chi'n gweithio gyda'ch gilydd fan hyn? Wrth gwrs, fel y sonies i ar y dechrau, mae gennym amseroedd aros sylweddol ar gyfer ambulances ar hyn o bryd oherwydd y pwysau sydd ar ein gwasanaeth iechyd gwladol. Aethon ni at Wasanaeth Ambulans Cymru a dweud, 'Beth am i ni weithio gyda'n gilydd, a beth allwn ni ei wneud i leddfu'r pwysau sydd arnoch chi? Be wnaethon nhw oedd rhoi mynediad i ni at y rhestr o gleifion sy'n aros am ambiwlans ar y pryd. Mae gennym restr fyw sy'n cael ei ddiweddaru a'r holl gleifion hynny sydd wedi ffonio 999 yn ein hardal. Gallwn edrych ar y rhestr honno ac efallai nodi'r achosion rŷn ni'n credu y gallwn ni'n rheoli'n briodol heb fod angen ambiwlans. Be wi'n neud fel meddyg teulu sy'n blisbennu yn ein canolfan alwadau yw edrych ar y rhestr honno ac wi'n gweud, 'Gallai'r claf hwnnw fod yn addas i'w rheoli gytre'. Byddai'n cymryd yr alwad honno a byddai blisbennu'r claf ac yn gwneud yn siŵr ei bod yn ddiogel i wneud hynny ac os bydd angen gwneud hynny. Enghraifft nodweddiadol o hyn fyddai, er enghraifft, claf oedrannus sydd â copt clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint. Efallai ei fod yn meddwl bod ganddo haint ar y frest, a'i fod yn fwy fyr ei wynt nag arfer, am yn ffonio 999 oherwydd ei fod yn poeni am ei anadl. Wy'n dewis yr achos hwnnw o'r stac ambulance. Wy'n siarad â'r claf hwnnw, wy'n asesu ei fod yn sefydlog ar hyn o bryd, a sdim angen ambulance ar unwaith, ac nad oes bygythiad uniongyrchol i fywyd. Allai anfon meddyg teulu teithiol, a fydd yn cyrraedd o fewn awr fel arfer, i weld y claf hwnnw a gwneud asesiad clinigol llawn. Os mae haint ar y frest sydd arno a bod modd rheoli'r claf yn ddiogel gytre gyda gwrthfiotigau, gallwn roi'r gwrthfiotigau hynny iddo yn y fan a'r lle fel bod y claf yn cael aros gytre. Yna, gallwn ganslo'r ambulans a'r angen iddo fod yn bresennol, atal cludiant i'r ysbyty ac mae'r claf yn hapusach o ganlyniad i hynny hefyd. Y'n ni'n gweld llwyddiannau enfawr gyda'r hyn y'n ni'n gwneud. Mae tua 80 y cant i 90 y cant o'r gowadau rŷn ni'n cael o gartrefi nyrsio, a ni'n llwyddo i osgoi gweld y cleifion hyn yn mynd i'r ysbyty. Maen nhw'n aros yn eu cartrefi gofal a'n cael eu rheoli'n ddiogel, a maen nhw yn y lle maen nhw eisiau bod. Cyflwynes y data i'n Bwrdd Gweithredol ym mis Hydref a rhoi manylion mis Hydref iddyn nhw. Yn y Ganolfan Lywio, gaethon ni 132 o alwadau gan gartrefi nyrsio. O'r 132 hwnnw, dim ond un claf gafodd ei hala i'r ysbyty. Cafodd y cleifion eraill eu cadw gytre a mae hynny'n ffigwr enfawr. Mae hynny'n llwyddiant ysgubol a mae'n mynd i olygu nid yn unig gwell gofal i'r cleifion hynny, ond hefyd llai o bwysau ar eu hadrannau achosion brys a'n gwasanaethau ambiwlans. Mae hynny'n 131 ambiwlans nad oedd angen iddynt fynd i gartref i preswylwyr oherwydd bod ni wedi llwyddo i'w trin a'u cadw gytre.